Helo, a chroeso i'r cyflwyniad yma i HTML gan Technocamp. So heddi ni'n mynd i siarad am beth yw HTML, uh, be mae fe'n sefyll amdano, uh, pa fath o bethau ydych chi'n gallu wneud gyda HTML, a mae'n dangos i chi cwpl o pethau syml bod rydych chi'n gallu wneud heddi. Um, ond, I fi yn gyntaf, beth yw HTML? Wel, mae HTML yn sefyll am Hypertext Markup Language. Dyna be mae HTML yn meddwl. A ych chi'n gallu ystyried HTML fel iaith raglenni? Um, dydy o ddim wir, na i esbonio fwy am hwnna mewn eiliad. Um, ond mae fe'n adael i chi osod testyn, delweddau a, a cynnwys arall ar dudalennau we. Yym, os ydych chi yn mynd ar bron i bod unrhyw safle we trwy'ch porwr, um, mwy na thebyg bydd y tudalen yna wedi ysgrifennu yn HTML. So chi'n gallu gweld, mae hyn yn iaith hynod defnyddiol. Um, so mae HTML yn adael chi disgrifio strwythyr tudalennau we trwy defnyddio marcio. Dyma pan ni'n galw e'n iaith marcio. Um, mae HTML wedi adeiladu o um, elfennau, uh, ond mae'r elfennau yma'n cael eu cynrychioli gan tagiau. Ni'n mynd i siarad lot am tagiau heddi, a na'i dangos i chi um, o rai sy'n cyffredin a rai sy'n defnyddiol iawn. Um, Mae'r tag, tagiau yma'n cynnwys pethau fel, uh, ac yn adael i chi wneud pethau fel creu penawdau, creu paragraffau, tablau, cyn y blaen. Um, so, nid yw'r porwr yn, arddang, uh, yn arddangos y tagiau HTML pryd ych chi'n gweld y tudalen, ond maen nhw'n defnyddio'r tagiau, maen nhw'n darllen y tagiau yma er mwyn i chi gallu um, cre, er mwyn i nhw gallu creu cynnwys y tudalen chi'n gallu gweld o darllen. Yym, so eto, dwi wedi, dydy o ddim yn wir yn iaith raglenni. Um, mae hyn oherwydd dydy'r iaith yma ddim yn prosesu nac yn trin data. Um, mae fe ond yn iaith sy'n diffinio gosodiadau. Um, ond mae fe'n lle gwych i ddechrau os, os ydych chi am cymryd rhan uh, gyda cyfrifiadureg, um, oherwydd eto mae fe'n gyffroes, um, chi'n gallu gweld canlyniadu'n bron syth, mae fe'n eitha hawdd i deall beth chi'n wneud. Um, nawr, er mwyn i chi gallu dechrau, mae angen bach o meddalwedd arnoch chi. Um, nawr, mae jyst angen uh, golygio, golygyddion testyn syml text editor sydd angen arnoch chi. Okay? Um, os ydych chi'n gweithio ar cyfrifiadur Windows, um, mae mwy na thebyg mae Notepad da chi'n barod, bydd hwnna'n gweithio'n fine, bydd yn hollol um, hawdd i drwnyddio. Um, os ydych chi'n defnyddio Mac fel fi, uh, bydd rhaid i chi lawrlwytho rhywbeth mwyn y tebyg. Chi'n gallu lawrlwytho rhywbeth o'r enw BB Edit. Uh, dyna be na i ddefnyddio heddi. Um, mae BB Edit yn fel hollol am ddim, bydd e ddim yn costi chi unrhyw beth, ond bydd hyn yn adael i chi ysgrifennu um, cod HTML mae cyfrifiadur yn gallu darllen. So, let's gweld sut olwg sydd ar HTML. Be mae fe'n edrych fel? Wel, dyma yw cod HTML fan hyn. So dyma be ni'n mynd i ysgrifennu a bydd y cyfrifiadur eich porwr uh, yn dweud gwir yn darllen y cod yma a dyma beth byddwch chi'n gweld ar sgrin pryd ydych chi'n mynd i mewn i'ch um, tudalen we. So, na i sôn yn syml um, be mae hyn yn dangos, ond mae dan y fan hyn yn dangos ar HTML ni'n um, ysgrifennu mewn. Uh, eto fan hyn, mae title fan hyn, chi'n gallu gweld dydy'r title ddim i weld fan hyn, na'i dangos i chi lle mae'r title uh, i weld yn eiliad, a fan hyn mae dyn ni'r body, y prif ran o'r um, o be ni wedi creu, a chi'n gallu gweld dyma lle mae'r penawd, a mae dyn ni paragraff hefyd. So, um, llas cynta, cyn i chi ddechrau unrhyw, um, cyn i chi ddechrau ysgrifennu unrhyw cod HTML, mae angen i chi dweud wrth y cyfrifiadur taw HTML chi'n ysgrifennu mewn. Uh, er mwyn wneud hyn, mae angen ychwanegu y tag yma. So, mae ydych chi'r symbol fan hyn, so uh, llai na, fi'n credu. Llai na, wedyn y bachnod, wedyn doc type, mewn prif lythrennau, html a wedyn chi'n cau hyn gyda symbol fwy na. So mae hon uh, right ar top. Wedyn chi'n mynd i ysgrifennu uh, HTML eto tu fewn i llaina a mwyna. A wedyn, right ar diwedd, os fi'n mynd nôl am un eiliad, fi'n gallu gweld mae un fan hyn sy'n dechrau, so fi'n dweud y doc type i HTML, fi'n Ie, dechrau fan hyn a mae rhaid i fi cau fan hyn. So mae fi'n dechrau gyda HTML tu fewn i llai na a mwy na. A rhaid ar y diwedd mae dy fi y llai na, wedyn blind slice, HTML a mwy na, rhaid ar y diwedd. So, uh, mae hwnna sy'n ni'n mynd i ddechrau a ni'n mynd i roi gweddill ein cod rhwng y tagiau yna, rhwng y tagiau HTML. Um, so mae'r elfen head yn gynwysedd ar gyfer holl elfennau penawd. Um, mae'r elfen head yn gynnwys y title, y ddagfen, y sgriptiau a felly a'r meta gwybodaeth. So pethau fel a par version ni'n defnyddio, pwy sydd wedi creu e, a gwybodaeth arall. Dydy hyn ddim yn gwybodaeth um, sydd yn arddangos um, ar, uh, mae hyn ddim yn um, gwybodaeth sydd yn arddangos um, pryd chi'n uh, agor y tudalen we, ond mae fe'n gwybodaeth sy'n hynod bwysig i uh, chi tra bod chi'n ysgrifennu uh, uh, ysgrifennu'r cod. Uh, yna, ni'n mynd i defnyddio'r tag title ym mhob dogfen. Uh, Mae'r tag title yn diffinio title ar y bar um, offer yn y porwr eto mae dangos i chi lle yn union mae hyn i weld. Um, mae hyn yn darparu title y gyfer i tudalen pan fydd yn cael ei a'i ychwanegu at ffefrynnau. A mae fe'n hefyd yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn i um, uh, wrth i chi chwilio trwy'r we, bydd y title yn rhywbeth sy'n bwysig. A wedyn mae'r tag body, mae hon yw corff y dogfen, prif ran uh, y dogfen. Gwych, oce. Okay. So, um, be ni'n mynd i wneud yw copio a gweithiwydwch y cod HTML yma. Um, so, os ydych chi'n moyn um, Ia, so be ni'n mynd i wneud nawr, yw ni'n mynd i copio y cod um, ar i ddogfen. Os na i just dangos i chi, fi wedi wneud hyn yn barod. Um, a os ych chi moyn, be chi'n gallu wneud yw strapo'r fideo fan hyn a typio hyn allan. Um, gyd sydd angen i chi wneud, so fi wedi agor BB edit fan hyn a fi just wedi typo, ond eto chi'n gallu defnyddio WordPad, um, Notepad yn lle os chi ar um, os chi ar system Windows. Gwych, nawr wedi chi'n gwneud hyn, wna'n just siarad yn gyflym o cwpl o pethau fi wedi gwneud fan hyn. Felly chi weld, fi wedi adael eitha lot o gwagleoedd fan hyn. Mae rhaid dweud, dydy hyn ddim, uh, does dim rhaid i chi wneud hyn, er mwyn i'r cwd gweithio. Um, Bydd hyn dal i weithio os ych chi'n cael gwared â hyn. Um, mae fe'n wahanol i rai um, iaithoedd arall sydd yn, sy'n bach fwy ffysu. Um, gyda HTML, just bod y tagiau yn y llefydd cywir, bydd e dal i weithio. Uh, ond wedi ysgrifennu fe fel hyn, mae fe'n lot yn haws i fi ddarllen a yn lot yn haws i rywun arall darllen hefyd. um, lot yn haws i pobl arall sydd yn gweld hyn deall yn union be fi wedi wneud. Nawr, fi wedi ysgrifennu hyn, be na i wneud nawr yw fi'n mynd i safio fe fel HTML. So os fi jyst mynd i ffael save as, so fi moyn sicrhau Yym, na i roi teitl synhwyrol i fe. Let's neu the HTML cyntaf. A wedyn fi moyn .html ar y diwedd. Os chi just yn safio fe fel arfer, fi ddim safio fel dogfen .text um, o .txt a, a bydd hwnna ddim yn mynd i gweithio. So fi'n mynd i Safio fe fel HTML. Fi'n mynd i safio e ar y desktop jyst fel fod fi'n gallu ffindo fe'n hawdd. Jyst yn safio nawr. Wych. Oce, okay, hwnna'n edrych yn ffain. Nawr, os fi'n mynd mas. Na, gwych. So, chi'n gallu gweld, mae'r hen wedi dod fan hyn. Chi'n gallu gweld o fanna. Um, Efalle pryd chi'n safio fe bydd e logo eich porer yn dod i fyny so falle bydd logo Google Chrome neu rhywbeth yn dod i fyny, mae hwnna'n ffain. Um, dydy o ddim wedi digwydd i fi, dim problem. Os fi'n clico arno fe ar y mwyn agor e, na ni, so chi'n gallu gweld nawr, mae hon wedi agor. Fab. So, let's mynd nôl at y fan hyn. Gwych, so dylsech chi wedi creu rhywbeth fan hyn um, ac yn gallu gweld y title na, y fy HTML. Mae hwnna i dod right ar top, um, right ar top uh, tudalen. So dwi e ddim ar y tudalen, um, ond mae fe right ar top fyna. Um, nawr, fi wedi siarad lot am tagiau, um, a ni wedi defnyddio nifer o'r tagiau yn barod. Um, nawr, mae rhan fwyaf o'r tagiau yn dod mewn para. Dydy, dydy ddim pob un. A ni wedi gweld un yn barod sydd ddim, a hwnna yw'r tag doc type fan hyn. Ni wedi sôn am, am barod. Ond mae rhan fwyaf o'r tagiau yn HTML yn dod mewn para. So ni wedi gweld yr HTML fan hyn. Uh, ni hefyd wedi gweld head, um, a ni wedi gweld title. So, um, y ffordd i wneud e yw, let's dweud bod fi moyn ysgrifennu paragraff ar enghraifft, so tags fan hyn fi moyn defnyddio. So, mynd i dechrau y paragraff gyda hyn, so gyda um, llaina, pa, a wedyn mwyna. Wedyn rhaid ysgrifennu y text fi moyn yn y paragraff, a wedyn fi'n mynd i cael y rannau, mae fi'n mynd i cael y tag trwy defnyddio hon. So, um, bydd y tag yn debyg debyg iawn. Ond mae dyn ni yn blaen slais fan hyn. So os ni'n mynd yn ôl unwaith, chi'n gallu gweld dyma lle mae'r paragraff yn dechrau, fi'n ysgrifennu'r text a wedyn mae'r paragraff yn gorffen fyna gyda'r blaen slais. A os ydych chi'n edrych trwy'r cwd, chi'n gallu gweld mae nifer o'r tagiau yma mewn para. So dyma head fan hyn. So mae popeth yn, uh, yn yr heading, popeth fan hyn, uh, rhwng y ddau bits fan hyn. Um, body er enghraifft fan hyn, dyma lle mae brif um, rhan ein tudalen. Chi'n gallu gweld, mae fe syth o'r top uh, lawr y gwylod a mae penawd a'r paragraff tu fewn i'r body, tu fewn i corff y tudalen. Gwych. So, HTML yw'r un sy'n dweud wrth y cyfrifiad os yw HTML ni'n defnyddio, mae hwn yn mynd bron i fod mae'r cod i gyd rhwng y dau tags yma. Head ni wedi sôn yn barod, uh, title uh, eto ni wedi gweld yn barod, mae hwnna fan hyn, mae hwnna tu fiwn i'r head. Um, Dyna ni. Uh, body, y prif tudalen. So, H1 yw'r penawd. Um, so, penawd y tudalen, uh, yn mynd i'r tag H1. Pa yw paragraff? A wedyn, os ydych chi moyn defnyddio uh, italics neu ydych chi'n mwyn bwldio rhywbeth uh, wrth ysgrifennu, chi'n gallu defnyddio yr e-dots fan hyn a'r by fan yma. Gwych. Na, fi wedi siarad am un o'r penawdau, aha, un. Um, ond mae nifer o um, penawdau gwahanol, okay? So mae ha un a rhoi penawd mawr i chi, uh, penawd gryf, a wrth i chi mynd i lawr, hyd at penawd yr i chwi, chi'n gallu gweld yma fy mynd llai yn llai a llai o faint. Okay. Um, nawr, mae, mae fe'n werth nodi, um, wrth wneud hyn, dylsech chi ond defnyddio hon ar gyfer penawdau. Dylsech chi ddim defnyddio fe os ych chi moyn newid maint y text neu newid os mae'r text wedi bywdio neu na, paidiwch y becso am hwnna. A wedi dweud ni, be fi moyn wneud, a wych. So dyma yw'r cod ar gyfer hyn. Okay? So ti'n gallu gweld tu fyw, mae fi wedi dweud yw'r doc type i HTML, mae dy fi'r tag HTML fan hyn a fan hyn, a'r tagiau ar gyfer y, y prif ran ar gyfer y body, a wedyn tag ar gyfer penod 1, penod 2, 3, 4, 5 a 6. Na ni. So dyma be mae'r cod yma yn edrych fel. Uh, nawr, tasg ar eich cyfer chi. Be fi moyn chi wneud yw gweld os, os, os allwch chi um, creu uh, prawf llyged i fi trwy defnyddio y penawdau ni wedi edrych arno. So chi'n gallu um, creu ddogfen newydd uh, a gweld os ydych chi'n gallu creu prawf llyged a just yn defnyddio uh, H1, H2, H3 ac yn y blaen ac yn y blaen. So chi mae'n stop o'r fideo nawr a wedyn dod yn ôl um, a na i dangos i chi yn union sut i gorffen y tasg yma. Ok, gwych! So, let's just gweld sut i gorffen y tasg yma. So, um, os ydych chi'n cael unrhyw problemau erioed, y peth cyntaf i'w sicrhau yw bod uh, chi wedi dweud beth yw'r doc type a bod chi wedi agor y cae y tagiau HTML uh, i gyd. Okay? So sicrhau bod chi wedi agor y tag HTML a wedi caio, a hefyd bod chi wedi agor y cae y tags body a unrhyw tagiau arall rydych chi'n defnyddio. A hefyd, wrth gwrs, sicrhewch bod chi'n gwneud y save as a save as .html yn mwyn sicrhau bod hon yn gweithio. Ac chi'n gallu gweld, gyd fi wedi wneud uh, yw defnyddio y gwahanol tagiau ar gyfer y penawdau er mwyn um, wneud i pob llinell bod yn llai o faint na'r llinell uwch ben. Gwych, ac eisiau dyma sut i chi ddatrys y tasg yma. Oce, okay, na. Ni wedi siarad am um, paragraffau tym y bach, um, ond let's just siarad tym y bach yn fwy. So, um, mae'r porw'n ychwanegu rhywfaint o le margin yn automatic cyn ac ar ôl pob elfen paragraff. Okay? So, be fi moyn chi wneud yw defnyddio um, y tag yma, defnyddio y tag pa, paragraff, uh, er mwyn i chi allu allbynnu hanner dydd y bwced gwag yn llawn goleini. So haiku hyn, um, haiku yw fath o barddoniaeth. Um, so, gweld os chi'n gallu gael eich HTML all bynnu rhywbeth sy'n tebyg i hyn. Um, Neu allwch chi ysgrifennu haiku eich hun os ydych chi'n moyn. Byswn ni yn uh, dwlu clywed eich haikus yma yn uh, Dagen y Cant. Uh, danfonwch e trwy e-bost ato ni. Ond os ydych chi'n just yn stopo'r fideo nawr a gweld os ydych chi yn gallu defnyddio'r tagiau paragraff er mwyn um, allbynnu HT, uh, er mwyn chi allbynnu um, ein haiku fan hyn. Ok, so er mwyn ddatrys y tasg ni newydd dangos, eto, ni wedi galw doctype ni wedi agor a cau y tag HTML, agor a cau y tag body, a ni wedi agor a cau y tags paragraff, ond chi'n gallu gweld be fi wedi gwneud yw mae pob llinell um, gyda tagiau'n agor a cau nhw ar ben eu hunain. Okay? So os ydych chi wedi cael unrhyw problemau fformatio, um, ydych chi'n ffindo bod popeth mewn un llinell, hon yw'r ffordd haws i wneud e, um, yw trwy roi pob llinell gyda tagiau sy'n agor a cau nhw ei hun. Ok, nawr. Um, rhywbeth oedd yn cod i o'n i ddim ril wir wedi siarad amdano yw'r sylwadau, okay? So, oedd y llinell um, gyda fi, o'r llinell dy fi'n just yn dweud sylwad, a oedd hwnna ddim i weld uh, ar dalen o gwbl. So, mae sylwadau yn rhywbeth sy'n hynod bwysig wrth i chi codo. Um, just i atgoffa chi eich hun, be chi 'di neud a pam chi'n neud e, on' yn, on' falle yn fwy pwysig, um, efalle chi'n creu dogfen HTML a wedyn yn y dyfodol bydd rhywun arall yn gweithio arno fo. Uh, a mae sylwadau yn bwysig er mwyn i pawb cofio yn union uh, beth sydd yn mynd yn, yn ymlaen. Um, dyma i hefyd un o'r resymau pam um, fel arfer chi'n rhoi y, y data meta o'n i wedi siarad am. pethau fel y fersiwn a pwy sydd wedi ysgrifennu fe a efallai pryd chi wedi ysgrifennu fe. Mae fe jyst yn rhoi lot fwy o gwybodaeth uh, i pwy bynnag sydd yn dod ar eich ôl chi. Um, so, gyda'r um, sylwadau chi'n gallu gweld, mae hyn yn gweithio bach yn wahanol. So, mae sylwad yn mynd tu fewn i um, dangos yn edrych fel hyn. So mae um, y symbol fan hyn ar y gyfer llaina, wedyn y bachnod, dwy llinell, wedyn chi'n ysgrifennu ac sylwad tu fynd fan hyn, uh, dwy llinell a wedyn fwyna eto. Ond bydd hyn ddim yn rhywbeth bys chi'n gallu gweld ar y tudalen eto. Dydy o e ddim yn ym, i ymweld fan hyn. Um, fe just rhywbeth yn y cod um, a mae hwnna just yn rhywbeth i chi uh, er mwyn i chi gwybod beth chi di wneud a pam chi di wneud oherwydd weithiau mae fe'n neud lot o synwyr ar y pryd a wedyn chi'n dod nôl a sdim syniad i chi beth chi di wneud. Right, so dyna gyd ni moyn siarad am heddi. Fi'n gobeithio mae hyn yn rhoi um, bach o cyflwyniad i chi o HTML um, ond os ych chi'n parhau troi y cwrs yma bydd ni'n neud lot fwy o bethau. Um, a gallu gwneud lot fwy o pethau gyda HTML er mwyn i chi gallu dechrau creu uh, dogfennau um, gwe chi eich hun.